Ħdejja għandi il-Jessica kif inti? Alright, inti?
Tider tajjeb, tider tajjeb ħafna.
Jessica, inti bħala persuna, taf toħodha telfa? Naħseb u rejt biċċar li naf noħodha telfa. Tajjeb, le, just in case biex jektu oħra dis-sena tkun eh, l Preparata ħafna li għad. Preparata li għad, tajjeb.
Kif qed tħossok, taħseb l-għandek ċans?
Ma nafx għandix nixtieq li jkolli ċansu. Kemm jien diplomatiku.
Hemm maħjar minnek, mhux vera. Le, naħseb hemm maħjar minnek. Ekku, ekku. L-ispiżerija miftuħa. Zin, għazin.
Il-bambi. Ah, Jina l-unika nizzit l-ek xiftit affarijiet li jisom eh, meta tkellim ma' nis dejquni biex forsi tirranġom, fimt? Bħal? Bħal għanej, l-kara, il-banketti moġbuħom. Maġbuhomx.
Eh, maġbuhomx, u il-libsa tiegħek maġbuhomx, mhm. il-backing vocals, il-makeup mhux li tant kien tajjeb, il-lirika, il-mużika tal-kanzunetta mal-bqija vera tajjeb, eh, proset. Melin xej ma joġbok, kif qed ngħid proset. Eh, Jien li wara salt li wasalt sew biżejjed, onestament. Xtaqt nagħti. Omor saw tista' da sal tista' sal iktar. Franklin, eh, ma nafx smajċ il-pols dal-ħodu imma inti qiegħed fuq qudiem, taf? Eħe, le, asnaf. Kif qed tħossok li qiegħed fuq quddiem bil-polz? Issa li qed tgħidli, ovvja u ferħan, jalla nibqgħu hekk. Ara nitnejjek mhux vera ta'.
Kemm int kattiv, ja. Prosa kemm kantajtu tajjeb. Thank you. Imma ġibdu li l-attenzjoni kien hemm xi ħadd qed jistona sa nara minn hu naqbadkom. Tajna kollha propjament imma xorta kantajna tajjeb men. Ħares proset ħafna ta' diska X'isima diska tiegħek? Eh, breakaway.
U meta ħaddina eh, break u tieqa eh? tidħol għalih dal-festival għajt. Eh, tittistenna.
Meta?
Tittistenna, sakemm titlaq l-vuċi. Hawnhekk minn uwejja, l-ewwel net proset ħafna tal-kanzunetta. Thank you.
Thank you ħafna ħafna. Mhux di ta' ta' l-oħra. L-oħra, l-oħra ħin. Di ma tantx sabiħa.
All right, okay.
Mort mhux ħażin naħseb. Mort tajjeb, mux mort mux ħazin. Dik opinju kwatt għandu dritt tal-opinjoni, mort mux ħazin rajt, ekki, eh, no? Mis-semifinali għaddejt issa għal-finali u issa fej taħseb li ħajm missek tmur? Vienna.
Jew id-dar? Le, Vienna. Eh, id-dar, zejna. Għaj, ma jbissaj kom, id-dar. Eh, u hija baqali ta' nilħaq mur id-dar qabel Vienna. Kem tagħmel? Ismani, minnaw xaqt najdlek proset ħafna tal-kanzunetta.

Min ċerta ta'. Waj, oh, ma hija ember. U vera, anka l-stickers. U fetta, għasan dim kien imweħħel. U għaj, ejja, kon senċira, vera? U għandek karozza lesta biex mur tamel karkej, dilli. Jina karozza second hand għand għasittini. Jina mandiġ bżon nider, jina ninstema ma. Fil-każ naħbuk wara xi ħaġa wara tista' titlissa. Dak eh? l-importanti għalija. Jew hekk ma tix tkun ħaġa kbira biex naħbu wara. Wara l-pjanu toqgħod ngħid. Daqshekk. Proset Eleanor verament mor tajjeb il-bieraħ wara l-kanzunetta. Waħdi ġifieri. Eh, vera kont tajba ħafna, proset. Anka l-backing vocals kienu tajbin, minti li ktar li kon tajba. Ti konġat laj backing vocal maġuli, ġviri għandek esperienza kbira f'dal-qasam.

Jiena jista' jkun li niġi lura jista' jkun li noqgħod hawn. Ta' iktar it-tieni waħda ngħidlek. All right? Għax jisbek inti.